Ирон адӕмӕн уыйбӕрц бынтӕ ныууагътой фыдӕлтӕ, ӕмӕ уыдон ахуыр кӕнын, ӕргом кӕнын Николай Рерихы загъдау нымайын хъӕуы стыр амондыл. Нӕ тыххӕ сӕйрагдӕр зынаргъдӕр хӕзнатӕ сты ирон ӕгъдау, ирон ӕвзаг ӕмӕ нӕ табуйаг хӕхбӕстӕ. Абон арӕх фӕкӕнӕм сӕ кой, фӕлӕ цымӕ куыд раст ӕмбарӕм, цы у зӕгъӕм ирон ӕгъдау? Бирӕтӕ зӕгъдзысты, уый у хи дарыны уагӕвӕрд. Цы мбӕлы, цы не мбӕлы кӕнын, фынджы ӕгъдау, бӕрӕгбоны ӕгъдау ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, алы адӕммӕ дӕр ис йӕхи хи дарыны уагӕвӕрдтӕ ӕмӕ традицитӕ. Ӕмӕ сӕ ӕххӕст кӕнынц чи уӕлӕнгайдӕр, чи лӕмбынӕгдӕр. Уымӕй уӕлдай рӕстӕг куыд цӕуы, афтӕ цивилизацийы домӕнтӕ сабыргай халынц алы адӕмтӕн сӕ традицион культурӕ. Ӕмӕ ирӕттӕй дӕр нӕхи сыгъзӕринтӕн аккаг аргъ кӕнын чи нӕ базыдта, уыдон атындзыдтой фӕсарӕйнаг манкультурӕйы фӕдыл ӕмӕ кӕйдӕр фӕлхӕрттӕ лидзгӕйӕ уыцы ӕдзыд фӕндӕгтыл фесӕфтой сӕ фыдӕлты хӕзнатӕ. Фыццаджыдӕр уымӕн, ӕмӕ нӕ рахатыдтой, ирон ӕгъдау хуымӕтӕг традици кӕй нӕу, фӕлӕ кӕй у ӕмбисонды дунеӕмбарынад, кӕй йын ис ӕвӕджиау арфы мыкъуырхон мидис, кӕй нцайы тынг рагон зонындзинӕдты бындур у. Йӕ уидӕгтӕ кӕй цӕуынц бирӕ мингай ӕнусты арфӕй. Уымӕн ӕмӕ ирон адӕм сты зӕххы къорийы ӕппӕты рагондӕр адӕмтӕй, ӕмӕ сын уыдысты Хуыцауӕй лӕвӕрд дуне сконды ӕмӕ ӕрдзы уагӕвӕрдты зонындзинӕдтӕ, символты ӕмӕ ӕгъдӕутты хуызы. Ирон адӕм ӕууӕндынц, дуне чи сфӕлдыста, уыцы иунӕг стыр Хуыцауыл. Ӕмӕ адӕмӕн сӕ зӕххон царды ахъаз чи у, уыцы Хуыцауы минӕвӕрттӕ, зӕдтӕ ӕмӕ дауджытыл. Къухӕй конд аргъуаны бӕсты ирон лӕгӕн кувӕндонӕн лӕвӕрд у алӕмӕттаг ӕмӕ ӕгӕрон дун-дуне. Лӕджы уӕларвон сыгъдӕг бӕрзӕндтӕм чи хоны, уый. Уымӕ гӕсгӕ ирон адӕм сӕ кувыны ӕгъдӕуттӕ ӕххӕст кӕнынц гом арвы бын, ӕрдзы хъӕбысы, хохы цъуппытыл кӕнӕ табуйаг къохты. Уыцы кувӕндӕттӕ Ирыстоны хӕхбӕсты ӕнӕхъӕн минӕй фылдӕр кӕй сты, уымӕ гӕсгӕ Иры хӕхбӕстӕ ӕдӕппӕтӕй дӕр схонӕн ис табуйаг бӕстӕ. Ӕмӕ цӕмӕй нӕ фидӕны фӕлтӕртӕн уыцы ахсджиаг ӕмӕ зынаргъ хӕзнатӕ, нӕ табуйаг хӕхбӕстӕ ӕмӕ ӕвӕджиауы ирон ӕгъдау сыгъдӕгӕй адӕттын бафӕразӕм, уый тыххӕй нӕ хъӕуы абон лӕмбынӕг ныхъхъуыды кӕнын ӕмӕ зӕрдиагӕй архайын, цӕмӕй нӕ къухы бафта уыцы ӕвӕрӕнтӕн сӕ мидис раиртасын. ӕмӕ сын аккаг аргъ кӕнын зонын. Уыцы хъуыддаг цӕмӕй сырӕза, уый тыххӕй ацы аз ирон адӕмӕн бантыст скӕнын фыццаг фӕрнджын къахдзӕф уыцы арфӕйаг фӕндагыл ӕмӕ иудзинад равдисгӕйӕ куыст у бафтауын ӕхсӕнадон змӕлд Национ форум Алания. Уыцы хсызгон цау ӕрцыд ӕстдӕсӕм майы дыууӕ мин цыппӕрдӕсӕм азы. Уыд хуыцаубон бон. Райсомы дӕс сахаты Марковы уынджы культурон центр Амраны размӕ рагацау райдыдтой ӕмбырд кӕнын адӕм. Нысангонд рӕстӕгӕй раздӕр ӕрбацӕугӕйӕ уыдон ӕхсызгонӕй ӕмбӕлдысты кӕрӕдзиуыл. Мидӕгӕй бадӕг чызджытӕ фыстой алы мыггӕгты минӕвӕрттӕн сӕ номхыгъдтӕ ӕмӕ дарддӕр адӕм цыдысты асинтыл ирон цухъхъаты лӕууӕг лӕппуты рӕзты ӕмбырды агъуыстмӕ. Уым се рбацыдмӕ цӕттӕ уыдысты уыцы бонмӕ уагъд газеттӕ. Фӕстӕдӕр, куыд сбӕрӕг ис, афтӕмӕй форумы уӕвӕг адӕмы нымӕц уыд минимы ӕрдӕгӕй фылдӕр. Национ форум кӕй ӕрбамбырд кодта ӕппӕт ирон мыггӕгты минӕвӕрттӕ, уый уыд стыр ахсджиаг хъуыддаг. уымӕн ӕмӕ адӕм ӕрбайо сты, сӕ тӕккӕ зынаргъдӕр хӕзнайыл хъуыды кӕнгӕйӕ, сӕ табуйаг зӕхх ӕмӕ ирон ӕгъдауӕн аргъ кӕнгӕйӕ. Тынг ӕхсызгон ӕмӕ бирӕйыл дзурӕг уыд уый дӕр, ӕмӕ ӕртӕ сахаты дӕргъы форумы уӕвӕг адӕм кӕй ныхас кодтой ӕрмӕст сыгъдӕг ирон ӕвзагыл.
Мах ирон адӕм фидарӕй зӕгъӕм Ирыстоны хӕхтӕ ӕмӕ сӕ алфамбылай зӕххытӕ табуйаг кӕй сты. Рагзамантӕй фӕстӕмӕ уыдон махӕн сты иу кувӕндон. Йӕ ӕгадындзинад нын ӕмбарӕн ис. Дунейы ахӕм зынгон бынӕттимӕ куыд Ватикан, Иерусалим, Мекка, Елхаса, Афон ӕмӕ иннӕтӕ. Цӕгат Ирыстон-Аланимӕ Республикӕ Хуссар Ирыстоны Конституцитӕм ахӕм бындурон ӕмбарынӕдтӕ бахӕссын. Фыццаг, дуне ӕмбарынад ирон нӕртон ӕгъдау. Дыккаг, ирон адӕмы табуйаг, ӕппӕт индоевропейаг центр. Ирыстоны хӕхбӕстӕ нӕ хицауонӕй табуйаг статус лӕвӕрд куы рцӕуа, уӕд уый фӕрцы адӕм бамбардзысты се стыр нысаниуӕг, ӕмӕ уый фӕрцы хӕлд нал цӕудзысты нӕ адӕмы кувӕндӕттӕ, ныры ӕмӕ фидӕны фӕлтӕртӕн бахъахъхъӕндзыстӕм нӕ удварнон дуне ӕмбарынад. Бирӕ дзурӕг уыд форумы уӕвӕг адӕмы иузӕрдиондзинад хъӕлӕслӕвӕрды рӕстӕг. Сӕ разӕй хъӕлӕстӕ радтой ӕппӕт ӕмбырды бадӕг адӕм. Ирыстоны хӕхбӕстӕн официалон ӕгъдауӕй раттын табуйаг сакралон зӕххыты статус. Абон сӕ тыххӕй сӕмбырд стӕм мах, хъавӕм Конституцимӕ ивддзинӕдтӕ бахӕссын. Ивддзинӕдтӕ, Конституциимӕ нӕ куыд сӕйрагдӕр закъон у алы паддзахадӕн. Ӕмӕ мӕнӕ ууыл ныхас кӕнӕм, ивддзинӕдтӕ закъоны проект бахӕссӕм ӕмӕ дзы цӕмӕй ироныгъдау фыст ӕрцӕуа, Конституцийы фыст куы ӕрцӕуа ироныгъдау, уӕдӕй алчидӕр хъуамӕ хӕст кӕна.
Уымӕй уӕлдай адӕм кӕддӕрау банкъардтой сӕ иудзинад ӕмӕ сӕм фӕзынд ныфс, иумӕ кӕй ис бакусын нӕ фидӕны бындуртӕ аразыныл. Уымӕ гӕсгӕ архайдтой фыццаджыдӕр сбӕрӕг кӕнын, нӕ абоны царды хъӕндзинӕдтӕ ӕмӕ архайдтой ссарын мадзӕлттӕ уыдонӕй фервӕзынӕн.
Махӕн, сахъаты дӕр ӕмӕ хуссары дӕр, ис иуыл сӕйрагдӕр, иуыл ахсджиагдӕр фарста, кӕцы нӕ хъӕуы скъуыдджаг кӕнын. Ӕмӕ абон мӕнӕ Сергберчы форумы бадӕ, хауын се фарстатӕ хастдӕр шыдис, ӕмӕ се гӕххӕттытӕ истдӕр шыдысты, аудон дӕр, саг дӕр кусӕг ӕууы. Уый ма ма хъуыды кӕнут. Хуссар Сабалтӕ нӕ хӕхбӕсты, нӕ Кавказы хӕстӕ хӕхтӕн сӕ дыууӕ фарс, иу Сакралы табуаг центр арӕзт куы ӕрсӕва, уӕд ис ӕнӕсан кӕнӕн. Ӕви нысан кӕнӕнаг Аушы территорийы ис Аушы табуаг бынат, кӕсынмӕ ма херӕн дӕр кувӕм, кувӕм ма сӕм сӕвӕм ушы бынӕттӕ кувӕндӕттӕм. Форумы ныхас цыдис ӕнӕмӕнг кӕй хъӕуы ӕрдомын хицауадӕй, цӕмӕй нӕ паспортты фыст ӕрцӕуа, чи цы адӕмыхаттӕй у, уый. Сӕрмагондӕй ирон чи у, уый хъуамӕ фыст уа йӕ паспорты ирон, зӕгъгӕ. Иннӕ фӕндонмӕ гӕсгӕ та хъӕуы бадомын ирон адӕмӕй, бамбарын сын кӕнын, дзуӕрттӕм мысайнӕгтӕ хӕсгӕйӕ кӕй хӕст кӕнын хъӕуы фидарӕй рагон ирон ӕгъдау. Бӕрӕгбоны сӕудзӕнлӕггӕводи уӕхӕси дӕр Якубинаг сӕрсиста ӕме уой кӕмдӕр зувӕрттнӕгой алӕрддергой Хуцауи дзуарӕнгойтӕн дӕр искӕмӕн ӕма-иу батыхтой сӕмсайнаг урс бӕмбӕджи. Ӕме сахътмӕ хастой. Нур хсар чъизи у, нау кӕцӕй рахауд, кӕмӕй ел, кудӕй ӕмр бахауди, кудӕй йӕ къухы бафтыди, удӕрӕг нӕй. Абон кувинӕгтимӕ чи цӕуы, уый хъуамӕ доны рахуыца кӕна, артыл асудзгӕ ссыгъдӕг кӕна. Ӕртӕ кӕнӕ авд згъӕр ӕхцайы, фӕндзгай сомтӕ кӕнӕ иугай сомтӕ. Нӕ иум ӕвӕрын гӕххӕттын сомтӕ, доллартӕ. Бирӕ ныхас цыди ирон ӕвзаджы тыххӕй. Йӕ райрӕзтӕн хорз фӕрӕз кӕй радтиккой канд скъолатӕ нӕ, фӕлӕ рӕвдауӕндӕттӕ, ирон ӕфсаг сабийӕн йӕ царды фыццаг бонтимӕ йӕ зӕрдӕмӕ чи бахӕсса, уыдон. Конституцийы проектмӕ бахӕссӕм ахӕм чи цӕмӕй ирон ӕвзаг зонын ӕнӕмӕнг хъӕугӕ уа нӕ куст кӕдайдӕр ӕхсӕрӕмон куысты чи кусы уыдон. Ардын хӕрын, зӕгъӕм, министр что кӕй фӕнды, уый куы зонид, ирон ӕвзаг зонын хъӕуы, зӕгъгӕ, уӕдӕ иумӕймӕ сахуыр кӕнид.
Ӕстдӕсӕм майы ӕппӕт ирон мыггӕгты минӕвӕрттӕ иумӕ куы рбамбырд сты, цӕмӕй сӕ зӕрдӕйӕн тӕккӕ зынаргъдӕр ӕмӕ хӕстӕгдӕр фарстатыл ӕрныхас кӕной, цӕмӕй сӕ фыдӕлты ныстуанӕн аккаг аргъ скӕной, уӕд уыцы бон, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, схонӕн ис стыр историон цау – национ бӕрӕгбон. Абон ахӕм рӕстӕг ӕркодтам, ӕвӕццӕгӕн ма иудзинадмӕ саразӕм, ӕвӕнна фӕрӕдидзыстӕм. цӕмӕй нӕ кӕстӕртӕ уыной ӕмӕ нӕ иудзинад фидардӕр у. Динтӕ нӕ дих кӕнынц, фӕлӕ нӕ гъдау тайу кӕны, ӕмӕ иу цы гъдауыл хӕцӕг уыдзӕнис нӕ иудзинад. Ӕмӕ иу цы иудзинады къона фыдӕлтӕ гуынарыстой афтӕ раздӕр у. Иу абонӕй иннӕ абонмӕ афӕдз мидӕг-иу бамбырд кодтой сӕ хъарутӕм ӕмӕ уӕй сарызтой.
Раджы кӕддӕр-ма-иу афтӕ ӕрымбырд сты Дагомы тӕрхоны фӕзы алы кӕмтты дзырддзӕугӕ дзуапджын хистӕртӕ.

Батрадз уыдис Нартӕн сӕ кадджындӕр лӕг. Ӕмӕ уыдис уӕларвон цард. Уый цы нысан у? Йӕ уд чи у, йӕ уд уый кӕддӕриддӕр уӕларв уыди. Уый хуыйны Састане сӕ мӕт. Ӕмӕ уыцы зонындзинӕдтӕ нӕ фыдӕлтӕм уыдысты, ӕмӕ мах уыдон сӕ байзӕддӕгтӕ стӕм. Мӕрдӕбон разагътой, мах туг йеддӕмӕ уыцы туг никӕцы адӕммӕ и. Ӕмӕ кӕд сӕ байзӕддӕгтӕ стӕм, уӕд махыл бирӕ фӕсывӕд и.
Абон ӕрцыд рӕстӕг, ӕмӕ нӕ нӕрӕмон фыдӕлты туг ногӕй нӕдадзинты скуыста ӕмӕ нӕ нӕ тарф фынӕйӕ райхъал кодта. Ирон адӕмӕн сӕ зӕрдӕты ногӕй ӕрвнӕрӕгау фехъуыст сӕ рагон фыдӕлты хъӕлӕс. Хуыцау сын кӕй бабар кодта, уыцы ныстуан. Ӕмӕ йын адӕм арф банкъардтой йӕ ахадындзинад, ӕмӕ сӕ удрӕбынтӕй систой, рагӕй дзы ӕвӕрд чи уыд, уыцы хъуыдытӕ, фӕндтӕ, бӕллицтӕ. Абон ӕппӕт ахсджиагдӕр уый у, ӕмӕ ирон адӕмы хӕрзӕбоныл чи хъуыды кӕны, чи тыхсы, уымӕн кӕй фӕзынд фадат уыцы хъуыдытӕ раргом кӕнын. Кӕй у йӕ бон ӕрбацӕуын национ форум Алания-йы офисмӕ